a ku nga ha vi na ku hlwela a ku nga ha vi na ku hlwela ku n'wina mi horisiwa a ku nga ha vi na ku hlwela ku n'wina mi boxeketa evuton'wini a ku nga ha vi na ku hlwela ku n'wina mi kuma tiro a ku nga ha vi na ku hlwela ku vana va pasa xikolweni a ku nga ha vi na ku hlwela ku xitambi lexiya xi kota ku hela a ku nga ha vi na ku hlwela eka tipulani ta n'wina no ka ni nga tivi ku kereke yi kona exikarhi ka hina na mhaka leyi ni yi tisaka i ku a ku nga ha vi na ku hlwela ku vula hosi xikwembu xi ku a ku nga ha vi na ku hlwela marito lawa ni ma vulaka ma ta humelela rito leri ni ri vulaka ri ta humelela a ku nga ha vi na ku hlwela Susani ku vilela evuton'wini bya n'wina. A ku nga ha vi na ku hlwela. A ka papa va le kaya ku va sapota ndyangu. A ku nga ha vi na ku hlwela. Eka vana va n'wina ku va mi hlonipha tanihi mutswari. A ku nga ha vi na ku hlwela. Ni ri a ku nga ha vi na ku hlwela. Xana ma yi twa mhaka leyi na? Ya twala mhaka leyi va ka hina na? Loko ha ha simeka prayer oven, Hi ri a ku nga ha ri na ku hlwela, loko hi nghena eovenini, hi huma Xikwembu xi hi kotisa. A ku nga ha ri na ku hlwela evuton'wini bya hina, hi nge ngheni ovenini hi huma ha ha fana na le ku sunguleni. Hi nge hu ngheni eovenini hi huma ku nga cincanga nchumu. Hi nge ngheni eovenini xin'wana xa kahle xi nga endleki evuton'wini. A ku nga ha vi na ku hlwela, Why Mufundhisi Mashava, mi suka andzeni ka ovhene. A ka mina a ku nga ha vi na ku hlwela, Why Pastor Mashava, mi suka otweni ya xikhongelo. A ka mina a ku nga ha vi na ku hlwela, Why Mufundhisi Mashava, ni fambi mpfhuka wa masiku manharhu. A ku nga ha vi na ku hlwela. A ku nga ha vi na ku hlwela. Swa kahle swi ya ku endlekeni. A ku nga ha vi na ku hlwela. Va ta mi hlamula na lava va nga ha mi hlamuli. A ku nga ha vi na ku hlwela. Swa kahle swi ta endleka vuton'wini bya n'wina. Eka buku ya Revelation, mhaka leyi ya tiyisisiwa. Swi tiveni ku buku ya Hlawutela i buku yo hetelela eBibeleni. Ntsumi ya humelela eka Hlavutelo chapter number 10. Hi hlayile eka verse number 5, hi hlaya ne le ka verse number 6. Rito ra Xikwembu ri ri ku humelela ntsumi ya matimba leyo chavisa. A ku nga ri ntsumi nje leyi nga huma yi khome xibukwana hi voko ra xinene, ha, ri yimisela voko ra yona ra xinene a henhla, ri teka nenge lowun'wanyana. Oh, ya, ya, ya, ya. Ri teka nenge lowun'wanyana, ri wu nghenisa alwandle. Ri teka nenge lowun'wanyana, yi teka nenge lowun'wanyana, yi kandziya misava la ku omeke. Nenge lowun'wana a wu kandziyi amatini la ku tsakameke alwandle, nenge lowun'wana a wu kandziyi handle la ku omeke. Hi ndlela yin'wana laha A Nenge lowun'wana lowu a wu ri ndzeni ka lwandle a wu kombisa ku a ku na mimoya ya le matini leyi nga ta siva swa hina. A ku na mimoya ya tindzhundze leyi nga ta siva swa hina. Loko a kandziha laha misaveni, a vula mhaka yi pfumile yi vulavula mhaka yin'wanyana, yi ku, A ku nga ha vi na ku hlwela. A ku nga ha vi na ku hlwela. Nenge lowun'wana wu ri matini, lowun'wana wu ri emisaveni la ku omeke. Ntsumi yi yimisela voko ra xinene ehenhla, ri yi ku, A ku nga ha vi na ku hlwela. Leswi a swi khomeleta swa le matini a swa ha ri na matimba. Na leswi a swi khomeleta kwala misaveni swa kwala misaveni, a ku nga ha vi na ku hlwela. Minchumu hinkwayo leyi a yi lwa na vutomi bya hina, a ku nga ha vi na ku hlwela. A ku tivisiwa hinkwaswo leswi hanyaka matini ku, A mi nga ha khomeleti swa munhu luya. A ku tivisiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni la ku omeke ku, A mi nga ha khomeleti swa munhu luya. Ntsumi leyi yi ku, A ku nga ha vi na ku hlwela. Na mina ni ri eka n'wina a ku nga ha ri na ku hlwela. Hi vito ra matimba ra Yesu, hi alela moya wa ku hlwela, hi alela moya wa ku hlwerisiwa. Swa kahle swi ya ku endlekeni. Boxeketani hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Boxeketani hi vito ra matimba ra Yesu. Boxeketani eswikhokelweni swa n'wina. Leswi mi swi khomaka a swi kateki, leswi mi swi khomaka a swi humeleli. Hi vito ra matimba ra Yesu, vana ni munhu wo hambana va swi vona ku a mo va munhu njhe. Na lava va ku yela mahala kerekeni a va swi voni ku a mi nga teli mahala, ku na swin'wana swa kahle swi ya ku ku endlekeni. Va ta fanisa hi n'wina va ku hi voni ximanimani swi endleke swa yena a swi nyawuli. Mara namuntlha u humelerile. Va ta va vula n'wina, A ku nga ha vi na ku hlwela. Sulani mihloti, a ku nga ha vi na ku hlwela. Miyelani ku rila, a ku nga ha vi na ku hlwela. Yimani ku hela matimba, a ku nga ha vi na ku hlwela. Hi matimba ya Malokwe-Tsima, Xikwembu xi ku, Ni ta hatlisisa na mikarhi. Ni ta endla ku swilo swi hatla swi kota ku humelela. Swi kotiwa ntsena hi loyi a nge ehenhla-henhla, swi endli Xikwembu. Ni ri, Swi endli Jehovha. Swi endli ne le ka mina. Swi endli ne le ka lavaya. Swi endli Jehovha. A hi nga ngheni ovhenini, hi helela amoyeni. Swa kahle swi ya ku endlekeni. Mi nga yingiseli leswi vanhu va swi vulavulaka. N'wina mi tiva vuxaka bya n'wina na Xikwembu. Mi nghena exikhokelweni. Mi ta huma mi nga ha fani ni le ku sunguleni. A ku nga ha vi na ku hlwela. Tekani miehleketo ya n'wina mi langusa hinkwako laha swilo a swi tikomba ingaku swa hlwela, a ka n'wina a ku nga ha vi na ku hlwela. Swa hatlisa. Ni ri ntoto lowu nga ta va wu ri henhla ka n'wina wa ku swilo swi kota ku hatla swi endleka a wu tluleli na le ka vana va n'wina, a wu tluleli na le ka vatukulu va n'wina, a wu tluleli na le ka switukulu-mbiwa swa n'wina. A ku nga ha vi na ku hlwela. Mhaka ya ku va ta heta xikolo va vuya va tshama na maphepha ya yunivhesiti, ti-certificate mara va nga tirhi, a swi nge yeli. A ku nga ha ri na ku hlwela. N'wina mi ta va mi endle foundation ya xiyimo xa le henhla. Hi nge ngheni ovhenini hi huma ha ha fana na le ku sunguleni. A ku nga ha ri na ku hlwela. Marito ya Hosi Xikwembu a henhla ka vutomi bya hina ma ya ku humeleleni. Tipulani ta Xikwembu a henhla ka vutomi bya hina ti ya ku humeleleni. Makungu ya Xikwembu a henhla ka vutomi bya hina ma ya ku humeleleni. A ku nga ha vi na ku hlwela. Aleluya! A hi vuleni hi milomo ya hina, A ku nga ha vi na ku hlwela. a hi vuleni hinkwaswo a ha ri na ku hlwela xikwembu xa hi tshembisa ku a vutomi bya hina a ku nga ha ri na ku hlwela a hi sikeni hi manene ya hina xikwembu xi hi pfuna xi hi kambekisa hi tiva yesus kreste lava hi veri ka hina kwala hi nga kona hi ya hi ya fambafamba hi ri karhi hi khongela hi ku xikwembu hi khensa rito ra wena hi khensa ku vulavula ka wena mhaka yi kulukumba leyi xikwembu xi nga hi nyika yona eka siku leri i ku a ku nga ha vi na ku hlwela se mina ni khomi ku a ku nga ha vi na ku hlwela eka swa mina a ku nga ha vi na ku hlwela eka swa mina hi lava ku khongela xikwembu hi ku ha ku khensa hikuva a ku nga ha vi na ku hlwela swa kahle swi ya ku endlekeni hi nge ngheni le ka poto ya xikhongelo hi huma swa ha fanele ku sunguleni swa hatlisa xikwembu xa swi hatlisisa swi hatlisisiwa hi loyi a nga le henhla henhla hi vito ra matimba ra yesu a hi veleleni hi ya khongela hi kweka hina hi tshemba xikwembu xa matimba lexi vulaka ku a ku nga ha ri na ku hlwela a vuton'wini bya hina